Geçen gezek biz kompleks sanlar baradaky düşünjäni öwrenipdik we bu wideo onuň dowamy bolup bu gezek biz kompleks sanlaryň üstünde geçirilýän amallar barada, hususan-da kompleks sanlaryň çatyrmasy, kompleks sanyň modulyny tapmak, kompleks sanlary köpeltmek we soňunda olary derejä götermek we kök almak barada gürrüň ederis. Ilki bilen iki kompleks san goşmaklyga seredeliň. Berlen iki kompleks san goşmaklygy üçin olaryň hakyky böleklerini aýratyn we hyýaly böleklerini bir aýratyn goşmaly. Bu goşmak usuly edil iki ölçegli wektorlary olaryň x we y düzüjileriniň aýratyn goşulyşyna meňzeş we netijede şeýle jemi taparys. Kompleks sanyň çatrymsyny tapmak üçin ondaky y sanyň Koeffisiýentini ters alamat san bilen çarşmaly, ýagny üç goşma iki i kompleks sanyň çatyrmsy üç aýyrma iki i we biz ony bärdäki plýus alamaty minusa öwürmek arkaly tapdyk. Edil şoňa meňzeşlikde, bäş aýyrma üç i sanyň çatyrmsy bäş goşma üç i bolar we biz ony şu minus alamaty plýusa öwürmek arkaly tapdyk. Eger biz kompleks sany, onuň çatyrmasyny, kompleks tekizligini şekillendirsek, onda ol nokatlar bur tekizlikde biri-birine x oky görä simmetrik bolar. Bu başgaça kompleks sanyň çatyrmasyny polýar koordinatalaryna ýazyp hem göz ýetirip bileris. Şeýle kompleks sanyň çatyrmasy polýar koordinatada diňe seta burçuň alamatyny üýtgetmek arkaly tapyp bolýar ekeni. Kompleks sany x goşma y görnüşe getirmeklik üçin y sanyň kwadradynyň minus bire deňdigini we ýönekeý algebrak özgertmeleri bilmek ýeterlik. Şeýle mysaly garalyň. Bir goşma y-niň kwadradyny hasaplasak we ýokardaky düzgünleri hasaba alyp, bu aňlatmaň soňunda iki y deň bolýanyny göreris. Berlen kompleks gatnaşygy hasaplamak üçin maýdalawçydaky aňlatmanyň çatyrmsyny drobuň ýokarsyna we aşagyna köpeltmeli we soňunda maýdalawjy hakyky san bolar we sanawjydakylaryň ählisini şol sana bölüp jogabyny alarys. Kompleks sanyň moduly şeýle görnüşde hasaplanýardy, eger biz kompleks sany onuň çatrymsyna köpeltsek, onda biz kompleks sanyň modulyň kwadratyny berýändigini göreris. Edil şonuň ýaly polýar koordinatalar ulgamynda hem bu iki sanyň köpeltmek hasylyny onuň modulynyň kwadratyny berýändigini görmek bolýar. Onda diýmek, kompleks sanyň modulyny onuň çatrymsyna köpeldip tapyp bolýan ekeni. Şeýle mysala garalyň, bu kompleks sanyň modulyny tapmak üçin onuň sanawjy we maýdalawjysynyň modulyny hasaplalyň. Biz ony ol sany onlaryň çatyrmysyna köpeltmek arkaly hasaplaýarys we ahyrynda matematiki özgertmelerden soň şeýle jogaby alarys. Kompleks sanlary polýar koordinatalarda aňladylan görnüşinde köpeltmek has amatly. Sebäbi bu deňlemeden görnüşine görä, ikiz kompleks sanyny köpeltmek hasylyny tapmak üçin olaryň modullaryny köpeltmeli we burçlaryny diňe goşaýmaly. Şuňa meňzeşlikde, bölmekde hem kompleks sanlary polýar koordinatada bölmek amatly, ýagny bu deňlemeden görnüşine görä, kompleks sanlaryň gatnaşygyny tapmak üçin olaryň modullaryny bölmeli we burçlarynyň tapawudyny alaýmaly. Netijede, bu iki formulany ulanyp, kompleks sanyň köpeltmek hasylyny we gatnaşygyny hasaplap bileris. Şeýle mysaly garalyň. Ony çözmek üçin kompleks sanlary polýar görnüşde ýazalyň we sanawjy şeýle bolar. Maýdalawjyny polýar görnüşde tapmak üçin bu nokady kompleks tekizligine şekillendirsek, bu nokat radiusy kökaşaryna iki Burç bolsa minus pi gatnaşan dört ýa-da minus kyrk bäş gradus burçdugyny göreris. Kompleks sanlaryň polýar görnüşini ornuny goýup we ýönekeý algebrak özgertmeleri amala aşyryp, biz bu gatnaşygy polýar görnüşde kökaşagyna üçüň, e, derejesinde i, üç pi gatnaşan dört görnüşinde taparys. Ony gönügurçly koordinator görnüşinde tapmaklyk üçin kompleks tekizliginde şekillendirsek, x-iň we y-iň bahalaryny tapyp, ahyrky jogaby alarys. Derejä götermekde hem polýar görnüşde ýazmaklyk has amatly. Sebäbi şeýle görnüşde kompleks sanyň n-nji derejesini tapmak üçin onuň modulyny n-nji derejä göterip burçuny bolsa şol derejä köpeldäýmeli. Bu ýerde r deňdir bir diýsek şeýle aňlatmany alarys. Bu deňleme De Muawryň deňlemesi diýip atlandyrylýar. Nji derejeli kök alynana hem polýar görnüşdnde aňlatylmasy has amatly. Ýagny bu deňlemeden görnüşine görä kompleks sandan nji derejeli kök almaklyk üçin onuň modulyndan nji derejeli kök almaly we burçuny şol n sana böläýmeli. Derejä götermäge degişli mysaly garalyň. Berlen deňlemäni demuwawryň deňlemesini ulanyp Polýar görnüşde ýazalyň we ýokardaky formuladan peýdalanyp, biz bu aňlatmanyň jogabynyň bir köpeltmek i ýa-da ýöne i deň bolýandygyny göreris. Kök almaklyga degişli şeýle mysaly garalyň, Sekizden kub kök alsaň näçe bolar? Elbetde, gönümel jogabyny iki diýip aýdyp bolardy, ýöne ol doly jogap däl. Oňa düşünmek üçin bu deňlemä ünsli seredeliň. Polýar tekizlik. Şeýlelikde, köküň aşagyndaky aňlatmanyň R moduly R deňdir sekize deň we ony kompleks tekizligine gursak, ol nokada degişli teta burçuň nol gradus, üç ýüz altmyş gradus, ýedi ýüz ýigrimi gradus, bir müň segsen gradus we şuňa meňzeş bahalary alýandygyny göreris. Onuň köküni tapmak üçin, ýokarky formula boýunça modulyndan üçünji derejeli kök almaly we burçy hem üçe bölmeli. Modulyndan alnan kök iki burç bolsa degişlilikde nol gradus, bir ýüz ýigrimi gradus, iki ýüz kyrk gradus, üç ýüz altmyş gradus bahalara deň bolar. Eger biz bu sany kompleks tekizliginde şekillendirsek, onda biz biri-birinden bir ýüz ýigrimi gradus burç bilen arasy açylan üç köküniň bardygyny we galan kökleri şol nokatlaryň gaýtalanmasydygyny göreris. Onda netijede sekizden alnan kub kök şu polýar görnüşde üç köküni taparys. ýa-da bahalaryny bu grafikden tapylan x we y sanlaryň üsti bilen aňladyp, sekiziň köküniň ikä, minus bir goşmak kök aşagynda üç, minus bir aýyrmak kök aşagynda üçe deňdigini göreris. Şu wideonyň dowamynda biz kompleks sanlaryň üstünde geçirilýän amallar, ýagny kompleks sanyň çatyrmysyny tapmak, x goşmak, y görnüşe getirmek, Modulyny hasaplamak, köpeltmek, bölmek, derejä götermek we kök almak barada gürrüň etdik. Wideo düşnükli bolandyr diýip umyt etýän. Kompleks sanyň üstünde geçilýän amallara degişli gönükme çözeýin diýseňiz, onda Mary L. Bowes, Fizika ylymynda matematik usullar atly kitabyň gönükmelerini işläp bilersiňiz. Kitaby şu wideonyň ýazgysyndaky salgydan tapyp bilersiňiz. Eger wideo göwnüňize ýaran bolsa onda laýk basmaklygy, düşünmedik ýerleriňiz barada şu wideonyň aşagynda teswir ýazmaklygy, wideony öz dostlaryňyz bilen paýlaşmaklygy hem-de indiki wideolary sypdyrmazlyk üçin şu kanalyma agza bolmaklygy ýadyňyzdan çykarmaň. Üns bereňiz üçin sag boluň.